Ah peak design ang kha a ni dawn a, Maro Choi chu Mac Link a nih vangin magnet a inzawm ho kha a nih vangin eng in nge thawh kan en dawn a ni. Amah chuanin hei hi ka hman a ni ta a, umm ka duh aia a len deuh avang lem a rih deuh avangin ka a tha lutuk tho ta, hemi ka hmang thin ta a, tah hianin a har a vuah hi buaithlak deuh hlek avang khanin hei hi ka hmang tawh dawn lo va, hemi ah hian ka hmang dawn a ni. Hei lo hi strap a awm tho a maruah chu hei hi zangkhai vaiin kan hmang dawn a ni a, chuan camera hi hei hi Nikon D five six zero fifty six hundred kha a ni ta a, hei Nikon Z five a ni ta a ni, hemi a hman tur hi ni dawn a nih chu kan en chhin a.

Welcome tih hian an sawi tho bawk thin ta a, tuna mi hetiang hi ni mai dawn ta a, hetiang ho product hi ka hmang nasa a, hemi camera phone camera mount ang chi te pawh tih hi ni ta a, tuna tripod ka hman te pawh hemi company vek hi ni ta a, a teh si awlsam si kha ka duh thin avang khan heng hi ka nei deuh kher thin a, hei hi an website hi ka hriat ngai pawh a ni lo va, maw rawh chu Amazon te aia a tlawm avang leh. India an store ve ni vang khan hei pawh hi an mahni site ai khan a tlawm ta daih ta a ni a, sorry Amazon site ai khan a tlawm daih ta a ni, an mahni site ah khan hei hi a block na zawng zawng atana ka ken thin leh ka hman thin a ni ta a, hemi hmeh theih video hmasa pawh kan tih lan tawk kha hei hi a ni ta a. Chuan kan en chhin ang Mac link chuan eng nge a chhawm a, eng nge a ken ka han open ang a, eu. hei hi a ni ta ni hei hi camera strap a awm tur hei camera lam a awm tur a nih hmel e ti hian a ni dawn a chuan bawm te bag te a rawn nei a bag te hian enge chhawm kan en leh ang bag te hianin Ahh an mahni product china product ania amani aw then pawh chu korean haw rawk ang te niin ka hria ka hre ve vak lo a chuan an a link a kha hei hi a spare a chhawm bawk ta a ni eee magnet vek a ni hei ti zawng hian a in hip thei miah lo va zawng hian hei hi camera lam awm tur kha a ni hei hi kg sawm ruk Zo tura an duan ania, khe hi sawm ruk a zo ve an tia, chu chu kan han lei chhan pakhat kha a ni ta a, tihian a to lo va, cheng sang khat za ruk a ni a. Peak Design ah khanin an mahni hemi felkam ho hianin hemi Quick Release ho chi hi an nei ve tho va, an Quick Release hi, I Ato a sang li, Zakua a sang nga tih bawr vel te a tlawm ber kha sang hnih leh zaruk bawr vel a ni. Chu Amazon ah khan sang thum Zakua velin a awm a. Ka kha a tha lutuk thawm a rawh chu camera pakhat chauh a nih dawn si vang khanin enge helai a link hi pakhat chauh a neih si vang khanin camera pahnih kan duh sia hemi bik hi kan chah ta a ni. Hemi bik ah hianin camera pakhat ve ve hi kan hmang anga a strap hi chu duh duh kan hman tawm thei ang a. chu chu thil tangkai deuh tur a ni ta a chuan umm a bawm pawh an rawn ti dang dai khawp mai hei an rawn chilh a hei hian magnet lo hipna tur an ti nge bawm pawh tha chuan hemi pouch te hi a khungna tur khan a rawn ti a kan en chhin anga hei hi a test nan kan hmang ang kan main camera zawk erawh hi chu kan dah tha ang a Hei hi helaia a suih dan thin a suih mai tur khan heta a har lova ti hian kan ti anga tikhan hei hi ni mai chutiang che in lehlam pang pawh tikhan a ni mai tlate khan heta a amaherawhchu. A link pakhat zawkah hi ih a connector hei hi hemi hi kan hriat anga tah hian kan vuah thung dawn a ni. A a hruiah hianin eleven millimeter thleng a thei a an tia, chuta lo thei lo ni pawn a hran pahin hetiang hi a la hman leh thei dawn a nih hmel. Marawh chu keini chuan a hruiah hianin.

a kan vuah chu a ni ta a ni. Chuanin hei hi a a khaina tur kha a ni a, a lo rinawm a ngem, a man tawk a ngem, a nghet thei a ngem tih chuanin hei hi peak design aia ka thlanna chhan chu a awlsam a, vawh awlsam a, a nghet thu ah leh a tha thu ah chuanin a inang thaw khat vek chuan ka hria a, chuanin hei hi. Khang kha ni mai ta nia, he lam pang pawh ka tha chuan he lam atang hian a tih chhuah theih loh eng an pawn nawr ila, camera kha lo tla sual dawn pawh ni se a theih loh tawp, hei rawn in kar pawh ni se a theih loh, a theih na chu he mi tan na pawh chiah hian a theih, chu chu a save na tur a ni ta nia, ah mac link ni lo, big design ang anchor tam tak kha awm ve a, anchor leh Link tam tak kha awm ve Mara Jokhang ho kha a problem thin chu helam atang hianin a chhuak ve thei thin a. Tin, helai hi magnetic a nihna hi a awlsam em em a, kuta zuti buai ngai lovin ti hianin man nghal mai ta a ni. Chu chu hei hei hi tha lutuk a ti khan helai atangin a chhuak thei lova ni. Hei hi Nikon Z5 a ni a, tuna Nikon Z5 hi. Alka lens hman thin pangngai twenty four to one twenty f four s lens ah khanin a rih zawng hi kg khat leh a chanve a pel hret a, kg khat leh gram zaruk vel a nih ka ring. Kha kha a rih zawng a nih thin avang khanin strap tha tak kan mamawh a, chu mizo tur chu leh a awlsam si kan duh avangin hei hi kan hmang a nia, tin he mite pahnih hi Hei hi a main a ka hman, hei hi eng emaw vel a ka hman a nih avangin strap ngaia thlak zung zung thei tur kha kan duh si a, hei hi kan thil ve thung a. Hetah hianin hemi chhung, hemi a chhungah hianin hemi zawkah hianin hemi thir triangle te hemi hmang lo pawh hian a thei a, marawh chu kan ti lo mai ang a, tah hian kan thlung mai ang a, hei hi a rinawm tawk tawk a, Chuan a hma mi ang chiah khanin kan ti anga, chuan khan a ni mai. Chutiang chiah chuanin lehlamah pawh hei hi kan rawn leng a ti hian a ni leh mai a. Chutah chuanin. Hemi ka hmana ka sawisel na tak chu hei hi video hmasa pawh ka siam ka ti lang tawh a tha lutuk a a ngheta a rinawm bawk a amaherawh chu ka duh lohna pakhat chu helai atian kan han awrh hian a a rit a ni tih hi a lo zuk khap thin a chu chu han awrh khanin a hnawk tihna chin ka nei chuvang chuanin peak design ang peak design aia tawm si tha si a nghet tho si kha a kan duh a ni ta a, hei hi youtube lamah pawh review tam tak a awm a, hei hi ti kan hmang dawn ta a ni. Chuan he strap pahnih ah hian strap pakhat hi ka in hman tawm tawh mai dawn ta a, ka ken chhuah ka keng rual ngai lem lo bawk a, hei ka hman hunah chuanin hei tuna ka sawi tan kha tiin kan hmang ve leng a, ni ve leng a, khar a ni dawn ta a ni. Hei hi kan hman ei kan lek chhuah tam a ni a, hei hi chu eng emaw bikah kan hman eng emaw inneihna te ah thlalak process dal uak bikah ka hman a ni. Hei chu passport lakna zawng zawng te a chhehchhawl deuh hlek a ni chu, hei hi tha lutuk tho ta a. Crop sensor-ah chuanin a zangkhai si ka duh ber a ni ta a, marawh chu hei hi mirrorless a awm takah chuan hei hi chhehchhaw laka hman ta deuh lek a ni. Tunah durability test kan nei ang. A chak viau em? A rit hi a zo em? Sawp a dawl em tih kan en chin ang. Le, durability test leh a strength test kan nei dawn a, chumi tan chuanin camera kan dah a, chuan kan han join ta a ni. A ah dan tur pangai angin ka ah thin dan pangai angin kan ti ange. He lam pangah hian hei ka hmang tlangpui a, chuan he lamah hian umm hei hi a ni ta a ni. Tiang nawk nawk hian kan ak dawn a, ai nasa hei ai hian kan ak nasa lo zawk ang. Um, khang zawng zawng khan pakhat mah pial lo a nghet tha a. Chuan amah hrim hrim ah hianin han sawi sel na leh eng emaw kha a nei lem lo va. Chuan a strap dah awlsam a, hetiang a kan han tih deuh kher nachhan chu dry box ah hianin camera kan dah hianin a strap te nen a han dah hianin lens kan dah te hi hnuk thla tel duh a, a hnawk em em a chuvang chuanin dry box a dah hian a awlsam bik a ni. Chuan khang kha Falcam, Macklin.

Original strap hi hei hi ahh eleven millimeter a nia eleven millimeter hi leng tawk chiah chiah eleven ai hlai strap in nei chuan a hman theih lo tin a original macklink original kha a lian lutuk a khatiang pawh kha duh chuan a awm a an website tiana dot com ah hianin amazon a in a tlawm zawk a. Eh, chu chu hriat ve mai mai a, sang thum leh a khami mek leh a eng lo a leather zawk a strap leather zawk pawh kha zanga vel lai in a intlawm leh in ka hria kha kha sangli zakua buar vel ten a awm anga sangli bawr vel ten a awm ang lei duh tan chuanin kha kha a en thei bawk anga strap nei sa hmang duh tan chuanin tuna kan chah mek hi mekling quick Magnetic bottle mini kit, mini kit tih deuh kher kha ka ngai, ka kha inlei anga camera pahniha a hman thei a, chuan in strap nei sa strap hran lei ngai tawh lovin a hman thei a, hei hi Nikon D fifty six strap kha a ni a, hei hian in Z five kha zo tho bawk a, Z five strap erawh chu helai khawng deuh hlek avang hian ka hmang peih lova, hei zawk hi kan hmang dawn a ni, hei hi camera hi la thar a, hei pawh hi thar lut tuk thar hlaka lei tho a ni ta a. Marawh chu chhe chhawl deuh hlek a nih avangin kan hman tumna tur zawk a ni. Hakha kan review leh kan test theih chu a ni e.